Ntwagamba Omonene amang'ana y'echi aya, ee, ntimanyete ng'a efonosi ya kane nenke, nonya nintwe togosimba rais, ekiagera naintwe nabaremi in the first case, bono naintwe amabato atoka namake, na tindageti koirora, lakini rende abadirector. Abanene baito korwa Nairobi buna board member naende vice chairman national oyio ore omwene Mombasa narwa estatement ere very clear egekogera chibasi chiaito chire nse okoringana na abanto ba ba west ba east eh aba east mbari ba mount Kenya korwa mount Kenya, Murang'a, Meru, Kiambu, eh Embu, eh. All those factories in that region bono baria echae yabo ere engiya mono, naende ntobangete naintwe aba west buna Kisii county toire abaremi ororo, na barabwo bachikorora bamanye gwaye edifference ero ase ogoakana gwechae. Echae yaito yabwate omosukosuko oyo omwaka oria oeta. Lakini ere ase omwaka oyo ndoche nebinto mbuya bire, naende buna maoni aruetwe Kisumu, KTDA enche ebangete headquarters yagora echae y'abaremi, yaira, abaremi bakanwa chibesa chingiya of course, ekiagera ngochia goikaransa tore tokwane, tomanye ng'a chibesa eria enka baraye bagotwakana. Bagora direct korwa efactory, barabwo banye konya intwe abaremi tobakane chibesa. Eyio eratokonye Korwa ase echaeri konya igotera Mombasa, echaeri eterete chi warehouse, naende ntogotwara bono ogotera gwe echaene mo ntonyore chibesa togoakana abaremi buya. Ee, abaremi baito obuoyo bwatebanire, lakini bwaikire bono, obuoyo bwachire bwasoire chifactory, egento ndabasabe nkeri ng'aki, beka obuoyo mogondo. birakobeka ase obegete chiavukado, ase obegete amatoke, ase obegete ebituma, bono oboyo bori naboriegwa, nabobekwe chai tikonyora boisaini, naende kwanyora amato amatokeo ya echai iga are amake, kwanyora ogotora omobuyu omotienyi oyomo oyonde bwaerire. Igo bono tiga naintwe buna abaremi, tokoromokia torore oboyo tokoboira ase botakeiri, erio egere echai yaito. etoe amatoke amaya. Igo nasabire kamoranche, tiga torende echae, kiagera buna intwe West of Karibi tibare ntobwate problem ya volume, okonyora buna Kisii, Nyamira, ntobwate mang'irito egotoobia okoobia. Ntwaboretie amang'ana ayio onsi ekero twarenge Kisumu, togateba ati board of Kenya e take serious action, ebe serious. Nki okomokoraisenseri chifactory etabwati nonya nomote oyomo bw'echae, ng'ai egochia korusia? Yaani egende erusie ase echae KTDA mokorua obuoyo, mwarwa extension, moakana abamanecha, moyoyigwa, yakorokire echae yakina mwamanya korwa mwaira amang'erito yachia koira. Koro anche TBK. Ti bono bo Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill baria bago satisfy bagoikerania amachiko a TBK na oko license chi factory chinde. Egento kende nare gokwanera kia omoerio keragende ase headquarter Nairobi KTDA chi factory chinyinge chire chi satellite tware epolisi.

kore etask force eyemo ekorete amachiko are national policies for all setlite to separate. Inche naro ayio nabwate kobatebia lakini rende ntomanyete marketing ne problem. Nare ngoteba kere engaki marketing department erigererio ebe restructured na intwe totware abanto abanene igoro aria abaito ee ntobwate vice board member, vice chairman of national, ntobwate eh, na abande bare TPK, abaanto bwate babo kab- kaburi ororo, igo nare goteeba ng'a tokore omokia naintwe intwe chisinyamira ntoratwora monto monene marketing na intwe echaye yaito ekorigereria buya. Buna mwabeka abande iga korwa Kalenjin side na gusii iroyo mono ere abe somewhere there. Iga agokora engencho eria moinyorete moyonche buna aterete, emeremo y'amashamba yabeire ya boyoka. Na ribono Central iga ekororekana ng'a nero yoka ebwate kera egento ekere tokogenda KTDA. Kamoranche board members make sure there is balance, there is inclusion and egento gekorokwa ng'a efesi ya Kenya ase KTDA buya mono. Kotwateba ng'a. testing of ti ebe blind na blind testing iga emineti tokoru chinamba gete chia kere factory onde atari komanya ng'a factory namba ki ebwate ekero ogotestia gwakorire igo okoborigwe ng'a code ki yarenge engiya gwateba neye kwanyora aye obogembe gose nyamache ribaga mogoteba ng'a mwarika amarieta ya echi factory mwamanya goteba ng'a test omonto oria otesti ogoika moyio oteba ngachara ki Naende ogoirana gochia aa oteeba, Nkamba, bono nki'ekio? Tiga tokore blind testing buna twancheranete, eriegere tomanye ng'a echae yaito ya ya west ne eya east tofauti teiyo ase quality na ase egekombe keria gekorokwa obwansu. Igo naki ekio twancheranete ekorobo negento keria natebete ng'a KT twateba ng'a KTDA igure echae yaito, ayio naro totagete, egore echae korwa efactory direct echi konya, lakini intwe twaira abaremi chibesa. Mbuya mono.